Abamenyi abwo baikerane ase okoiborwa gw'edaraja eyio beene nigo bagokigwa mono na komoakera Omosamaria omuya ase erieta Engineer Ronald Matoke buna mbuya ase okweirwa kobaroseria oboraro obwo bwachandire ase ekeru egetambe. Kobwatekana nokweigora gwe chisukuru ase ewiki egocha, abanyakinyora abwo nigo bateba buna oboraro obwo mbochie kobakonyera abana gotamboka gochia chisukuru, naboigo nabanto b'ekeng'umbu gotacha amache. Oyo nomogoko omonene naintwe twarorire edaracha eye, korwa nagachete nanya korora daracha ya rosigu buna eye, konya togosinyi kogenda ekanisa, abana basinyi kogenda nonya na esukuru, bana mbachandeka sana. Twagokire, injini omonto otoroseire edaracha engiya, abana bono mambia Monday nkoigorwa ere esukuru, abana ngwete bare bagende esukuru, nonya nintwe mambia bono nkoenda tore ekanisa, abange mbanya koenda kanisa, esauri y'edaracha egwete. In fact, gosomia abana negento ekiya sana. Omwana oyoito okorokwa Ronald Engineer Matoke, okorire egasi engiya sana. Edaracha nerarosetie ya saa isi, akenda bwa igara rogoro, Bono eye nao iga edarachi engiya kabisa akorete ere very standard, omong'ina nare oyomo iga amache airete negekoroto kiaye. Egento ekio omwana oito okorokwa Engineer Matoke agakorigereria sana, agateba buna bakakonya abanto beke area yonsi pi yaba omorenda. Omong'ina oyo amachete roche iga aiga akabuneka oyio okorokwa Bonareri ase edarachi eye, oyagwete omotienyi o nane. mpaka bono abanto bata- batai gotamboka batai kogenda gochia abwo na gochia etosumbuete. Lakini Omwana-o-mwanto akebweru ore orosiri, abanto bagure inse abange chisimi chiachire, ebikoroto biachire buna inche nkiagendete. Na inche omonyene base banyare ase ekoroto kiagendete ngachia gokebwatia nakerora ase giacha, nkabwatia enchera nkagenda nka. Nigo bamomochia omoemisia bw'ewodi eyio abamorenda, John Ombatĩ, ase okobaumia nonya magega y'ogotaarera ensemo eyio. Ekero oboraro obwo bwasaregete natachieti koira getambo keroo. Omogooko omonene ase enginia amatoke atokonye gotoroseria etarachi eye. Moroche tobwate omwesimigwa iga iga nachete akanyerigereria etarachi akabwatia enchera akagenda. Lakini emiaka yonsi pi twachandekire etarachi eye yarosigwe standard gete totamanyete ekero nerosigwe. Omwana o enginia amatoke otokorera ebinto ebiya naende togosoa Nyasaye gati aende akomokonya kobwate kare etarachi eye nonye na abana bakoende esukuru. Bono buna esukuru egorusia Jumatatu, ngoetera bare epaara eye iga igoro ya enchini y'amatoke. Naki mogoteba igoro ya enchini y'amatoke? Nonya nabo nigo bamoborerie amatoke kogenderera kobakonya, naboigo gokonya chinsemo chinde ase wodi eyio ya bomorenda. Twagokire sana, tiga Nyasae amoseseni. Omwana oito Engineer Ronald Matoke, kindly, ase akare. Nyasae amoseseni kabisa, abana abange bachire chisukuru. chischolarship chia education, abana bakoenda chisecondary, chikoleji, chiuniversity, bonsi pi obakonyire koenda bare esuku esukuru.
Nyasae amokonye, naende amoiranerie ng'a mbuya mono, matoke asore, inyuku ng'anyareso nakwana, naende ogenderere boigo, ogenderere gotomenta, obuya bwao bogenderere. Inche ngoteba mbuya mono ase engencho y'egasi yakorire, tari iga igo okarosirie, gochia ng'umbu iga orosirie chidaracha. Etaracha nagendete korosia, naende omokia oyo abwatete etaga ende gokora oro, mpaka engaki kaa Nyasae agwancha, na intwe tokomoa chikura agende gokora emeremo ye rioka. Tari bo?
Ingo ripota ria egetaseni kia Ndizi TV, erieta riane Julie Kerubo.